Dalam nama Apai enggau Anak enggau Roh Kudus. Amen. Udah Jesus angkat baru ari mati, Iya lalu betemu enggau murid Iya ke sebelas iku ba bukit sigi di menua Galilee. Jesus bejaku, Bejalai kita ngagai semua bansa lalu gaga sida nyadika murid Aku. Maptisa sida dalam nama Apai, Anak enggau Roh Kudus, lalu ajar sida ngasika semua pesan ti udah diberi aku ngagai kita. Injil Saint Matthew bagi dua puluh lapan ayat enam belas ngagai dua puluh. Tembu iya nyebut jaku nya, iya ngangkatka jari iya lalu merekatka sida. Lebuh iya benung merekatka sida, iya ninggalka sida lalu dibai niki ke serega. Tu jaku Tuhan Jesus ti kepenudi sebedau iya diangkat pulai ke serega. Tu jaku pesan iya ngagai sida murid iya dulu suba, lalu tu mega jaku iya ngagai kitai ti datai ngagai iya sehari tu. Bejalai kita ngagai semua bansa, lalu gaga sida nyadika murid aku. Lalu wajar sida ngasika semua pesan ti udah diberi aku ngagai kita. Ba ari penatai Roh Kudus, Peter enggau sida ke sebelas iku berengkah bejakuka semua pesan ti udah diberi ngagai sida enggau nyawa ti inggar ngagai orang mayuh di Jerusalem. Bup Kudus madah, Sida ke arap ke pesan iya lalu dibaptisa. Kira tiga ribu iku orang ditambahka ngagai bala sida sehari nya. Sida angkun belajar ari sida rasul, begempuru enggau sida, makai ruti, sereta besampi. Surat Pasal Kereja Rasul bagi dua ayat empat puluh satu ngagai empat puluh dua. Berita manah pasal pengasih Allah Taala ke semua mensia, enda semua orang ke ninga iya arap lalu ngasika iya. Entara sida ti ninga sida rasul ngajar, bisi sida nya balat alit ati sereta bebak penemu, tang sida ti bukai ngelese bala murid. Di Tesalonika, sida ti arap nitihka Paul seduai Silas. Sida ti arap nya mayuh amat orang bansa Gerika ke angkun ke alah tala ti udah masuk pengarap orang Judah enggau mayuh indu ke tinggi pangkat. Tang bisi mega orang ti ngenggaika Berita Manah lalu mayuh ti nyakal. Di Tesalonika, maya Paul seduai Silas nusoi Berita Manah di sebuah balai gempuru, orang Judah laban ti jai runding ngempuruka orang ke jai ba sebelah pasar lalu nyungka orang dalam nengeri nya begau nuduh Paul seduai Silas tu udah ngaga pengachau di semua endur lalu ngelaban atur raja besai madahka bisi siku agi raja ke benama Jesus. Jason, ti udah nerima Paul seduai Silas nyadika temuai iya, enggau sekeda sida ke arap, diirit ngagai balai pemesai ketegal berita manah ke ditusui Paul seduai Silas diterima sida enggau pengarap. Bup Isaiah bagi lima puluh dua ayat tujuh nyebut, Naka meh pengerindu meda siku seruan ke datai ngelangkah bukit mai berita ti manah berita pasal pemaik. Iya madah pasal pemenang. Tang di Filipai, seruan Allah Taala udah balat diperinsa, dikeduan, sereta disakal orang mayuh. Surat pasal Kereja Rasul bagi enam belas belabuh ari ayat enam belas. Penulis bup tu nulis pasal pemedis enggau pemerinsa Paul seduai Silas ketegal ke ngereja pengawa ngerembaika Berita Manah. Ba siti palan alai besampi, Paul seduai Silas betemu enggau siku indu ke ulun ke derasuk antu ti ngasuh iya nemu nujum. Indu nya bulih amat duit ari pengawa nujum nya ke orang ke bempu iya. Iya nitihka Paul enggau bala iya lalu manjung. Orang tu nembiak Allah Taala ti pemadu tinggi ke madahka jalai pengelepas ngagai kitai. Iya majak nyebut nya ari beganti ari dataika Paul enda tan agi. Paul mutar lalu bejaku ngagai roh nya, Dalam nama Jesus Kristus aku muru nuan pansut ari iya. Roh nya lalu tekala nya pansut ari indu nya. Orang ke bempu indu nya nemu diri nadai agi jalai bulih duit, sida nangkap Paul seduai Silas lalu narit seduai iya ngagai pasar ngagai orang ke megai perintah lalu bejaku, Seduai tu orang Judah lalu seduai iya ngaga pengachau di nengeri kitai tu, ngajar adat ti enda tau diterima tauka dititihka kitai orang Rome. Orang mayuh lalu ngamuk Paul seduai Silas, lalu sida akim ngasuh orang ngeruntun gari ari tubuh seduai, lalu ngasuh seduai disipat. Lebuh sida udah balat amat nyipat seduai, sida lalu nutup seduai dalam rumah jil ti didalam amat. lalu nganchin kaki seduai ngena kanchin kayu. Lebuh kitai kena perinsa ketegal Berita Manah, enda tau enda kitai tan ngenatka semua nya lalu runding kitai enda tau enda sebaka enggau runding Paul. Laban aku enda maluka Berita Manah, laban nya kuasa Allah Taala kena nyelamatka genap iku orang ke arap. Keterubah orang Judah lalu mega orang bansa bukai, Rom bagi satu ayat enam belas. Semua ti baru dikangau tauka udah lama dikangau nusui Berita Manah enda tau enda seruran meresa runding ati diri. Enggaika pengawa nya beduduk ari ati ti ngelakar, ati ti enda tuchi, ati ti deka nipu tauka semina deka ngerinduka ati mensia. Penginjil Allah Taala nusui Berita Manah laban deka ngerinduka ati Allah Taala lalu ukai minta puji ari mensia. Paul, Silas enggau semua penginjil ti dulu enggau sida ke dudi agi, Udah diberi Allah Taala kuasa dikena ngereja pengawa nusui Injil Iya. Kuasa nya ti meri penau enggau pemerani ngagai sida awakka bejimat nusui Berita Manah ngambika orang ti ninga tau ulih mereti ke reti dalam Berita Manah nya ti diajar sida. Penginjil ari Allah Taala enda tau enda bisi pengerindu, penyayau, penelap enggau penyiru baka indai ke siru enggau anak diri, satu Tesalonika bagi dua ayat tujuh. Pengerindu, penelap enggau penyiru munyi ku ajar Paul ngagai Kristian di Galatia nya buah Roh Kudus. Nya kebuah Berita Manah enda tau enda ditusui ari saup sereta iring Roh Kudus. lalu ukai ari ati ti ngelakar, tauka ari juluk ati ti enda tuchi, tauka ari ati ti deka nipu, ukai mega laban ti deka ngerinduka ati mensia. Paul enggau pangan iya udah diberi pemerani, udah dikemendarka, lalu diasuh Allah Taala nusui Berita Manah ti amat-amat dikarapka sida. Tu jaku ti diterima sida di Tesalonika ngena pengaga ti datai ari Roh Kudus. Lalu tu meh jaku ti dikerembaika sida ukai semina di Masedonia enggau di Akaia, tang di semua endur. Lalu tu jaku ti udah ngubah pengidup sida ti arap, ti ngujungka sida nguingka diri ari engkeramba ngagai Allah Taala sereta bekerejaka Iya. Tu jaku ti didinga sida, lalu ketegal nya sida ngereja semua pengawa sida enggau pengerindu, sereta meri penegapka pengadang sida ke Jesus Kristus. Jaku Berita Manah Besai Kuasa. Paul nulis, Laban aku enda maluka berita manah, laban nya kuasa Allah Taala kena nyelamatka genap iku orang ke Arab, keterubah orang Judah, lalu mega orang bansa bukai. Kristian di Tesalonika bisi kuasa dikena sida nguingka diri ari ngeramba ngagai Allah Taala ulih kuasa jaku Berita Manah ti dikearapka sida. Orang Judah enggau orang bansa bukai sama diselamatka ulih kuasa Berita Manah ti sama. Ku Tuhan Jesus, Di dunya tu kita kena perinsa, John bagi enam belas ayat tiga puluh tiga. Pemerinsa tau bendar ngelemaska pengidup kitai di Jesus Kristus. Kitai nemu, Sitan ti munsuh kitai bejalai segau-segau baka singa ti negung, begiga ke orang ti deka dempa iya. Laban meh Sitan bediri tegap dalam pengarap. Nama senyata ti ulih dikena kitai ngalahka munsuh kitai tu? Kitai beperang ngelaban bala pemerintah, ngelaban perintah, ngelaban kuasa dunya ti petang tu, enggau ngelaban kuasa roh ti jai di langit. Nya alai, ku Paul, rasukka semua senyata Allah Taala ngambika kita tan lebuh hari ti jai nya datai. Lalu lebuh kita udah ngerejau semua utai, kita deka mengkang bediri tegap. Epesus bagi enam ayat dua belas ngagai tiga belas. Nulis ngagai Kristian di Korin ku Paul, Kami endang idup ngena chara mensia, tang kami ukai beperang ngena chara mensia. Laban senyata ti dikena kami beperang ukai senyata dunya, tang kuasa Allah Taala kena ngerusak, kena ngeruntuhka kuta, Dua Korin bagi sepuluh ayat tiga ngagai empat. Nama guna jaku berita manah? Nulis ngagai Timoti, ku Paul, Nuan endang udah nemu Bup Kudus ulih ngajar nuan ngulihka pengelepas ulih pengarap ke Jesus Kristus. Dua Timoti bagi tiga ayat lima belas. Jaku Berita Manah enti iya dipelajar, dikarap, sereta dititih, endang iya bekuasa ngelepaska kitai ari gaya pengidup kitai ti agi bemunsuh enggau Allah Taala suba. Leka Jaku Berita Manah ti disebakaka enggau leka benih, ukai ari benih ti nemu buruk, tang ari benih ti enda nemu buruk. Satu Pita bagi satu ayat dua puluh tiga. Ulih leka benih jaku Berita Manah orang ti arapka jaku nya diadaka baru ke dalam ruang bilik Allah Taala. Kitai nyadi anak Allah Taala ulih pengarap lalu nama orang ke arap bisi ditulis dalam Bup Pengidup. Bup Kudus madah, orang ke nadai nama ditulis dalam Bup Pengidup dibuai ngagai danau api nya. Pemandang bagi dua puluh ayat lima belas, Alai orang deka nyabak sereta begerit ngeli. Injil Saint Matthew bagi tiga belas ayat empat puluh dua, Alai ular ti makai sida enda nemu mati, lalu api ti makai sida enda nemu padam. Mark bagi semilan ayat empat puluh lapan. Ke penutup iya menyadi, Awakka semua jaku Kristus diau dalam kita. Ajar lalu rara pangan diri ngena semua penemu dalam, lalu belagu ngena masmur, pantun, enggau ngena lagu roh ngagai Allah Taala enggau ati ti beterima kasih. Kolose bagi tiga ayat enam belas. Besampi kitai. Allah Taala, kami meri terima kasih ngagai Nuan laban Nuan udah meri ka kami Jaku ti kudus. Ajar kami bepegai teguh ba leka Jaku Nuan nya, lalu saup kami mereti ngambi ka kami bulih penemu dalam. Ngambi ka di dalam kami ti nemu utai ti dikedeka ka Nuan, kami ulih ngerindu ka Nuan. Kami minta semua tu di dalam nama Jesus Kristus, Tuhan kami. Amin.